Salam men filmiň režissory Erkin. Men bu filmi eneligiň asyl özüni, olaryň şol bir wagtda mertligini, güýjüni hem-de örän näzikligini görkezmek üçin düşürdim. Filmde dürli ykballar bar. Bu ýerde ýagtylyk hem bar, agyr döwürleriň beýany hem. Emma ähli wakalaryň içinde öňe gitmäge güýç berýän söýgi ýaşaýar. Bu film enelige hiç hili hyýalsyz, ýöne uly hormat bilen garamaklyga çagyryşdyr.
Boldy başlaberin arkaý gürle. Eli alyp masak birden gözüme ýaş aýdasym storýam aýdamda süpürer ýaly. Oý eje diýilýän zat mukaddes zat-a. Indi men şu wagt ýetmiş ýaşymdanam geçdim welin, şu watam men ejemiň ýerini gözleýän. Ejemiň öýüne barýaň başga üýtgeşik ýok ýeri boş, ýüregiň boşýa-da. Ýöne eje diýilýän biziňem ejemiz ýökeli ulaltdy bizi. Ýogsam ejemiz segsen sekiz ýaşynda aýryldy. Ejeň gadyryny bäbekhana baraňda bilersiň diýerler-dä. Hemişe hakykatdanam dört oglum dünýä indi welin her gezek bäbekhanada hemme ejeler eje, eje jan ýa eje diýýärler. We çagany bagryňa basaňsoň birinji eje diýip ejeňe jan edesiň gelýär. Sebäbi. Hä, çagaň dünýä gelmesi, çagany dokuz aý göwräňde götermegiň özi aňsat zat däl eken diýen pikir kelläňe gelende birinji ejeň ýadyňa düşýär-dä. Menem ejem şeýdip dokuz aý göterendir. Menem ejem şeýdip dünýä getirendir diýýäňde ejeňe

Onsoň şeýle haosny durmuşda ýaşaýardyk-da. Men, mysal üçin, dördülenji çaga. Onsoň ol Maýmyn multfilmi çykýardyr, maýmynçyklar tykyr barýar, hapalap barýar. Şolar ýaly öýümiziň içi şeýledi. Şo wagtlarda men ejeme neme diýdim, Şunça çaga nämä gerek? Men dördünji menden soň boldy dämeli ekeni-dä, men hem körpe bolardym. Hem şunça çaga diýdim. Onsoň durmuşa çykdym gijräk. Ondan köp ýyllar çagam bolmady. Men şo diýen sözüm ýadyma düşdi. Men Hudaýdan toba etdim. Men Allajan şo sözi ejeme diýdim. O meň bilen deň bolma, maňa menem eje bolasym gelýär diýip, ejesiz gezdim welin, göräýmäge öz şahsy ösüşleň bilen gidip barýaň, işleňňi edýäň, zat edýäň. Ýöne öz deň-duşlaňňy görýäň, mysal üçin bir bir ýerde oturan bolsaň ýa kofe içip oturandan bolsaň aladalanyp, men gitmeli derrew, meniň çagam garaşýar derrew, a men erkin, boş, onsoň öz wagtymy özüme siňdirip ýörün, maşgalam bilen diýen ýaly. Şu wagtlar duýup başladym bir pustota, boşluk. Soň gyzjagazym elime geldi. Şondan soň meň durmuşym başdan aýaga polnoý öwrüldi. Owalky gymmatly dur öýdýän zadym gymmatyny ýitirdi. Owalky wajyp dur öýdýän zatlam wajyp däl ekeni. Esasy wajyp zat eje bolmakdygyna düşündim. Ejemli gürrüňi azansam ýatlasam tolgunýan sebäbi ejem ýok aýatda ýöne her ädimde ejeme diýen sözlem ejeme aýdan garşylyklaýyn pikirlem şeýle bolsa gowy bolaýjak diýämaý şeýle bolaýmala eje şeýdäýmelä diýen zatlamma düýp götur garşylyklaýyn bir adam ejem bilen bile bir ruhdaş adam emele gelýä ýyl ýyldan men ejemiň ruhuna girýän Ejemiňki dogry ekeni hemme babatda. Wot eger-de men eje bolmadyk bolsam ejeme düşünmezdim. Maňa şony berdi. Men ýoldaşym bilen durmuş guranymyzdan soň alty ýyllap çagamyz bolmady. Esli ýyllap. Nirä barsagam bolanok diýlen sözi eşitýäsde, haýsy bir doktora görnümizde size bolanok. Ýoldaşym tarapdanam, meň tarapymdanam bolanok. Iki müň on dokuzynjy ýylyň aýaklary hiç hili öýde şo indi şodur-da şodur çaga gürrüňi öýde agzalmady. Öýde şonýa ikimiz dilleşdik. Diňe öýde şatlanmak, güllük, gezelenç etdik. Dogrudanam bir ýerde toýdan soň täzeden ýaşap ugradykda. Oktýabr aýlarynda iki müň on dokuzyň Saglyk ýagdaýym üýtgedi. Aý menem üns bermedim, mümkin ýaşym boýunça şeýle bolandyr diýip üns bermedim, gezdim. Onsoň ýene ikinji aý şeýle boldy. Tagt saglyk ýagdaýym üýtgäp ugrady. Menem ýoldaşyma diýende, Söhbet test alyp göräýeli, birhili duý organizmim üýtgeýär, ýagdaýym üýtgeýär diýdim. Ýoldaşymam alty ýyllap şon ýala kösenensoň Almasana, ýüregi agyrar, diýdi. Şeýdip, iki aýa çekdik. Iki aý geçdi. Indi üçünji aýa girip ugradym. Aý, çydamadym, aldym. Bir gün gije indi dagyň, dagyň esse has gowy bolýarlar-da testi. Aý, indi gije çydaman üçde, ýary gije edip gördüm-ä, iki çyzyk. Nähili duýgy? Birden duýdansyz bagt, bagt, iki çyzyk, entek bileňok, test aldaýarmy seni ýa. Nähili kimin gygyrypdyryn. Esi salymlap özüme gelin edim şo özüm sag saklajak bolýanda bar buşasymy gygyryp baryp ýoldaşymy gujakladym oda düşünenok ukyň arasynda gije üç däl sagat daňdan üç dört näme boldy diýýär psihod iki çyzyk diýýär oa gony gözünden ýaş akdy.

Kak etet mir teperь oberegad? Üç ogluma Hudaýa şükür, buýsanýan. Şolar meň arkamda durar, meň zaşitam diýip birhili nähili adam bir zada daýanyp gitýär-ä şolar ýala hasam daýandym durmuşda. Öň özümi ejizräk görýärdim.

Agra ýakdym. Duýdansyz ýigrimi bäş günüň içinde mujymy ýitirdim. Şol meň durmuşymda iň ýadymdan çykmajak trawma udary boldy. Hany bir içiňe udar bilen agyr daş zyňylar hany. Şol bolup geçdi meň durmuşymda. Wot, şonda hasam göz ýetirdim. Men aýakda durmaly. Men üç oglanyň ejesi. Eje bolmaly, kaka bolmaly. Men alyp çykmaly. Özüme motiwasiýa berdim. Ty silnaýa, sen başararsyň. Daş töweregiň gep gürrüňi seň çagalaň garnyny doýranok. Seň çagalaň aladasyny edenok. Dal şu durmuşy dowam etmeli diýip özüme şeýle karar berdim.

Hem eje boldum, hem kaka boldum. Ýa gijeler ýatamokdym. Gije ikide bolsa, üçde-de bolsa ýerimden turup, derrew çyrajygymy işledip, maşyna oturýardym. Ejeme baryp aglaýardym, Eje, men ýadaýan diýip, gyzym, azajyk gaýrat et. Ine, nesip bolsa, her çagaň biri egniňden galdyrar, seň ganatyň bolar. Öňüm bolandan soňum bolsun, öňüm bolmadygyň nireden soňy bolsun, eje diýip aglaýardym. Pimen Allajan, şo günler geçdi Hudaýa şükür. Gije üçde oýan saman turup çyramy ýakyp işleýärdim. Şo pikir etmejek bolup. Eje biz ulalaly, seň şu dikiniňi etdirme söýädi. Dikinini etmeje diýýä. Onda-da men näme endigimdir-dä. Ep-esli bolýança dikini etdim. Soňunsoň dikin maşynymy ýapdyrdylar. Hudaýa şükür indi.

Elinden tutup köçeden zatdan geçýänim bolmady, emma ýanymda geçip ýörensoň bilýär, bir gezegem gijiräk, gijiräk bir ýerden gelýädik-de, onsoň men taksiden düşdüm-de, eljagazyndan şeý diýip aýyrdym, onnoň şo taksiň puluny berýänçäm, şo gapyny ýapýançam eýýäm, şo öz ejesy bilen bileje geçýän ýerinden, şo trotuardan Geçip barýa. Gonorta arasyna ýetdi welin, bir-a şo gapyny ýapjak bolup durkan orta ara baran gyzymy gördüm. Biram aňyrdan ok ýaly atylyp gelýän maşyny gördüm. Men sekuntlarça ölüp direldim-de, bir şo adyny tutup gygyranymy bilýän, gyzym durdy, o maşyn şuňk edip geçip gitdi. Eger men gygyrmasam o maşyn alyp geçýär meň çagamy. Şo derejede tizlik bilen gije giçdi-da. Olam durdy, men jynsy, men olar ýaly sesimi entek eşdenokdym, men jynsy gygyrdym. Men şeýle bir gygyrdym, men bütin galaktika eşden bolmaly meň sesimi. Ol gygyrdym-da, dur, doňdum. Olam durdy, ikimiz durduk, Bir sekuntlarça onuň ýanyna bardy, ol gorkdy, häzir şeýtdi-de, ýaňky sesiniň dowam etmegine gorkdy, ejesi gygyrar diýdi-de, menem elinden tutup köçäni dowam etdim, öýe geldik zat sesimi çykarmadym. Bir öýe gelemde, men oň gorkanyny bilýän, meňem gorkdum. Ýöne ýuwaşlyk bilen, Eje! Sen gygyrdyň welin, sesiň meň gulagymyň ýanyndan şuwk edip geçdi, diýdi. Ol şo maşynyň şuwwuldysy bilen meň sesim gardy-da, Eje, seň sesiň maşyn ýaly şuwk edip geçip gitdi, diýdi. Men şondan bäri her ädimde şony ýitirmekden gorkýan. Birinjisi Eje Gaýyjan boldy welin, ýoldaşym o wagt oka ýatdadan studentdi. Ol ejeleriniň adyny dakjak bolup kän umyt edip. Okuwyma gidýädem, okuwa gidibem derrewem basym yzyna gelip, gönem gelip şo gyzjagazyny mährine gujagyna basyp, şo hasam ejesiniň ady dakylan bolansoň hasam bir hili özüne zat görüpdi. Ikinji ejesi gaýdyp gelen ýaly, şon ýaly gowy gördi. Ýoldaşym bilen baýymyň ogly-da öz-özümiz bolansoň, ejem pahyr-dan Ejem pahyr Döwletden soň aýryldy-da, ýigrimi, on altyda Döwlet pahyr aýryldy, ýigrimide-de ejem pahyr. Döwlediň aýrylanyny men ejem aýrylandan soň has gaty bildirdim-ä. Ýok. Näme bolsa-da eje kyn zady aýdybilýär-dä ejesine, çaga. Mundan giň bolarum. diýip, o-da maňa şeý diýerdi. Oglum diýip ýüzlenýärdi. Ha, ol oglum tä şu öňem ejem bilen, ejem bilen dädem pahyr gür, mesaýy gürleşip oturanda käwagtlar gulagyma kak eşdilýär-de, Hä, şu gyzymyzam oglan bolaýmaly eken diýip şeý diýýärdi. Şony eşitýädim-de. Meň ýagdaýyma diňe ejem düşündi. Ejemden başga hiç kim düşünmedi. We meň çagalarymyň ýagdaýynada men ejeleri-de men düşünýä, ejeleri düşünýä. We başga hiç kim waheý diýýä geçip gidýä bolly. Hiç kim düşünmeýä. Näçe ýaşaý segsen ýaşa togsan ýaşa ejäň küýseýä. Durmuşda ejem ýitirip hiç durmuşdan iň gorkmaýan zadym ejem, çagalarym. Maşgalada ene ata elmydama birinji orunda durýanda şeýle kiçikämem Hudaýa şükür ejem dünýede diri ýöne şu duýgyny ýitirip Ýaşamakdan erbet gorkýan. Sebäbi kakamy ýitirenimde-de şeýle kyn. Çagalama-da şony ýaşadasym gelenok. Şu duýgyny, şu gorkyny aýtdyrasymam gelenok, duýdurasym gelenok. Ýöne mähri berýän eje. Ynanaý, biminnetdir, bir manatsyz eje berýär mähri. Ejäň söýgüsi ana, baky söýgi, ejäň söýgüsi. Saňa minnet sizem berjek eje söýgüsini galanlar ýazyň. Durmuşyň çukanakly ýollary känä gaýrat ediň diýen. Durmuşda kän kynçylyk ýollary kändir gyzlar. Gyzlanmada şony diýen.

Onuň birhili ejizlejek bolup aglap, Beýle bolma, gyzym diýýär. Azajyk dogumly bol. Gözýaşyňam hiç kime kän görkezme diýýär.
Eje üçin janyň eziz bolýan bolsa, seň janyňdan hem eziz jan bar-a. Sen dünýä getiren çagaň, dogrymy? Şoň janyndan üzülmegi eje üçin Uly synagmyka diýýän. Men şo duýgyny ýaşaryn diýen pikirim ýokdy. Iki müň on dokuzynjy ýylyň noýabr aýynda birden ikinji oglum, ady Yhlasjan, garny çişdi, näme bolanyny düşünemzok. Äkitdik, uzy etdik. Lukmanlar haýran galdylar. Çagada Bu derejede böwrekler durup bilmeýär diýýär. Näme boldy bu çaga? Elli gün Stambulda, soň üç ýüz altmyş gün Türkmenistanyň hassahanalarynda, soň ýene-de ýedi aýlap Dehli hassahanalarynda ýatdyk. Iki müň ýigriminji ýyl kowid wagty bir çagaň böwregini çalyşjak diýip gitdik-ä. Gujagyňa, bagryňa basyp gidýäň. Bärde-de üçüsini goýup gitýäň-ä sen. Ine, Eje diýilýä welin, eje sözi agzalsa meň hökman şo ýadyma düşýä. Sebäbi bärde çagalar bar-a sen çagaňa kömek edesiň gelýä, ýardam edesiň gelýä, aladasyny edýäň, aňyrda biriniň jany suw üstünde dur. Ondan geldik birinji awgustda iki müň ýigrimi birinji ýylda Delyda öwlýa bar, içinde metjit bar, jaýladyk.

Stambuly çarter reýse garaşyp, sentýabr, oktýabr, noýabry geçirdik. Noýabryň altysynamy Türkmenistana uçmaly bolanda, Iki müň ýigrimi birinji ýyl on iki ýaşynda dag uly oglum Umyt. Biz aňyrda Yhlasy jaýlap gaýtdyk. Bilýän, häzir Umydy görsem, oň geçirýän duýgusy meňkiden beterdir, sen eje-de. Sen oň jigisini başga bir ýurtda goýup gaýtdyň, jaýlap gaýtdyň. Näme diýmeli? Gelem soň hiç zat sorag berip bilmedi. Bir bäş-alty gün geçenden soň çüňke bakyp aglap otyr. Bilýän aglaýan. Arkasyndan baryp gujakladym on iki ýaşly oglanjyk. Eje diýdi. Sen Hudaý bar diýýädiň-ä diýe. Men Hawa, Hudaý bar diýdim. Onda Hudaý bar bolsa, näme üçin Hudaý Yhlasy goramady diýe. Näme üçin Hudaý yhlasy bir ýyllap şunýalak ejir çekdirdi diýýä. Eger ba bolsa diýýä. Ine, men şu wagt, şu wagtam eje diýseler, şo sorag ýadyma düşýä, sen eje, indi sorag, çagaň soragyna jogap tap-da. Yhlas, oglum hemişe walşewnik bolasy gelýärdi. Haçanda ol Sila lda diýenki, Buzun güýji diýende biz doň bolduk. Eline taýajyk alsa, şon ýaly oýun oýnaýardyk hemişe öýümizde. Sila ogňa diýse, barymyz ýanan bolýardyk. Ondan umyt diýdim, Yhlas. Hemişe jadyly güýje eýe bolasy gelýärdi diýdim. A belki şu wagt hakykatdanam Yhlas jadyly güýje eýe bolandyr diýdim. Ikimiz görýän dälis diýdim, ýöne ol bize seredip durandyr diýdim. Ýa gynanýandyr biziň bolup oturyşymyza, ýa-da gülküsi tutýandyr diýdim, ýöne biz bilemzok-a diýdim. Ýüzüme seredip oturdy. Eger iň güýçli.

Ejem indi şodur şodur hiç şol derejede hasrat soň men görmedim. Sebäbi ol men däl o wagt. Men eýýäm mende birgiden uly adamda birgiden gymmatlyklar bolýar, ynançlar bolýar. Çagada ol entek ol arassaja aňam arassa hiç hili serhet entek ýok, programmalar ýok beýnisinde. Şo wagtky meň jogabym on iki ýaşly çagaň tutuş geljegini Geljekde tutuş dünýä bakyşyny, gözýetimini, gymmatlyklaryny, hemme zady şol şo wagtky ejäň ýekeje jogaby kesgitleýär. Indi oturyp, özüme hemişe berekella, berekella diýýän. Eger-de men şo wagt hawa, adalatsyz boldy, hawa, ol çaga ölmeli däldi, hawa, lukmanlar eýtdi, men hemme jogap berip bilerdim.

Adam şu zatlary görmelidir ilki, Hudaýtagala şu synagy berýändir. Soňam süýji görkezerin diýýändir, elbetde. Ýöne sabyr etdi-le hemme zada. Hudaýjan ilki görkezýändir-de, sen şuny bir geç, nesip bolsa seň öňüňde ýagtylyk bar diýýändir-de. Ol adam näme, Hudaýjan çekjege berýändir bu zatlary.
Trudnosti bywaýt.

Öz wagtyna barmasa, özüň wagtyna görmeseň şo zatlardan geçip bişýäňdä eýýäm adam. Şo zatlaram sapak bolýada durmuşda.

Mysal üçin, meň mamamda on çagasy bar. Enemiň sekiz çagasy bar. Enemiň bir eltisi bar-da, oň asyl çagasy bolmandyr. Onnoň on üç ýyllap çagasy bolmandyr-da, meň enem oňa bäşinji ogluny ogullyk beripdir. we şol ogullygy ogullyk alansoň iki ýyldan soň gyzy bolupdyr. Diýjek bolýan zadym, Amangül gelneje diýýädik-dä. Indi şoň bir ogly bar. Ol ogullyk alan ogly we bir gyzy bar, öz dünýä getiren gyzy. Men hemişe Amangül gelnejem ýadyma salsam, Dünýä getirmek wajyp däl-de, mähir bermek has wajyp eken diýen hakykata aýdyň-aýdyň göz ýetirýän. Sebäbi. Ogully gallym diýip, öz dünýä getiren gyzyny gyzyny ondan hiç üýtgeşik görmeýärdi. Eger şo hakykaty men bilmedik bolsam, şol oglanyň ogullukdygynam bilmezdim. We eger täzeden dünýä gelip, ýene durmuşa çyksam, çagam bolmady diýip gynanmazdym. Bir ýetim çaga, eje mährini görmedik çaga mähir bermeli saýlardym eger çagam bolmadyk bolsa. Özüňden dünýä inmesede sen şoňa mähir berseň eje bolup bolýan eken. Käwagt hakykatdanam kän hasrat çekýän zenanlary görýänä. Diýýän, Eger ýetim çaga mähir berip eje bolup bolýan bolsa, hasrat çekeniňe degenok diýip düşünýän men-ä indi. Ýöne belki men ony enelik mährini ýaşanym üçin, göwrede çaga göterip bagryma basanym üçin arkaýyn gürleýän bolmagyma mahmal. Eje bolasy gelip ýörenler düşünmezem belki, ýöne barybir biz dünýä getirýäs, biz diňe bir sebäpkär ekenik. Jan biziň elimizde däl.

Şuňa uly gyzym ýaňy iki ýaşynda-da, indi üç ýaşap gelýär. Şonda görýän-ä şol, men şoňa hiç zat öwredemok. Şo mende gören zadyny edýär. Sebäbi çaga gören zadyny alýan eken. Kiçilikden. Şu çaga näme görse, şony alýan eken. Näme eşitse, şony alýan eken. Şeýle krowatda ýatyrdyk welin, onuň hasyr-hasyr edip oýandy ýanymda. Onsoň bildim, şu aýak ýoluna gidesi geldi. Onsoň menem ýatyryn, näme edýärka diýdim. Turuzar öýtdüm, turuzmady-da. Indi şo meni turuzman, özi şo iki ýaşady öýdýän. Iki ýaşandyr, iki ýaşap geçdimika diýýän. Ýaňjyjyk bir, ýaňjyjyk bir nämä düşünýärdi-dä. Ony güýz aýlarymy gyşa geçen wagty howa biraz çigrekdi welin, men iň begenen zadym geldi-de, ha, birdenem krowada münjek boldy, onsoň münüp bilmedi, häzir turup elinden çekerin diýip otyrdym welin, ýok, krowada münjek boldy, düşdi. Onda meniň aýagymyň ujuna geldi-de, Adyýal bardy, ony şu üstümi şeýdip ýapdy-da, aýagymyň aşagyny salyp çykdy adyýal bilen. Soň ondan ykylap-çokulap mündi-de, meň töweregimden aýlanyp, hemme ýerime şeýdip adyýal dykyp çykdy. Men özüm edýän zadyň üstüni ýapýan-a. Hasyryklap dykyp, oň daşyndanam özi kän sowukda ýatmany gowy görýär. Üstüni özüni ýapmady-da, gapdalyma geçip, oň üstündenem eljagazyny goýup ýatdy. Şeýdibem mys-mys edip demini eşitdim ýatyr. Ýatandan soň ýuwaşlyk bilen men damagym dolup şu sagat edinor gije sagat üç. Men wara şony oýurman daňdana çenli diýen ýaly aglap ýatdym begenjime. Maňa uly bir hossar geldi. Meni ejem kiçijik wagt üstüni ýapan bolaýmasa, galan wagtlary beýdip uklap ýatyrkam aladamy edip beýeri ýadyma düşenok. Şo çagajygyň gören zatlaryny maňa gaýtarjakdygyna bolan ädim-ätdi. Iki ýaşynda. Çagaň bolsa, gaty mährem bolmaly. Ol çaga, gunnagda ýatyrka-da çaga. On ýaşynda-da sen kiçin çaga şol. Öýlenip toý tutsa-da saňa çaga şol. Bütin ömrüň şoňa her bir hereketine begenmeli. Hökman, şonam, şo begenjiňem çagalara aýtmaly. Sebäbi ýöne ýerden däl olaram soň ýene ene bolar ata bolar soň many neme dowam etmeli. Günde jaň edýäler hemmesi. Ünsä telefonym ýanymda dur uzak gün ýanyna telewidorym öňünde otyr näme başga näme işim bar. Onda şo telefona seredip otyr men onda jaň edýä hemmesi.

Men-ä şeýle pikir edýän, ýöne söýgüniň iň ullakan güýçdügine ynanýan. Söýgi diýen zadyň özi şeýle bir üýtgeşik güýç, oň çägem ýokdurmyka diýýän. Menden başda on ýyl mundan ozal söýgi näme diýip düşünýäňizse söýüşmek diýerdim. Ally on ýyl şu matky ýaşymdan sorasalar, söýgi, eje, kaka, çagalaň, maşgalaň söýgi. Şu maşgalany aňyrdan çörek getir, alma getir, isleýän zadyňy getir, hä, getir-de öňüne saçagy ýaz, şolaň gözüniň içine seret, nähili saňa mähirli gülüp, ýylgyryp, gülşüp şeýt saçakda oturýaň dogry ýere. Ana şo söýgi! Bir wagtlar
a bir ýigit gowardy-da meni, menem ony gowardym. Onsoň a ullakan söýgi duredýärdim. Soň o ýigit Gepiň gysgasy, Aý şo wagtlar teatrdaky bir aktrisa bilen maşgala bolup bilmejekdigini aýtdy. Men şo wagt durmuşymyň manysy ýitendir öýtdüm. Gutardy. Ertirä çykasym gelmedi. Şo gün ýatanymda men näme pikir edenim ýadymda. Gözüm ýumsam, gözüm hiç wagt açylmasady diýdim. Unsam ýa-da demesdim, diňe birje pikir eden zadym, Ejem näderdikä diýdim. Şo wagt men hatda özümiň janyma kast etmäge çenli taýýardym. Şo derejede men uly söýgimi ýitirdim hasapladym. Men eje bolanymdan soň şeýle duýgyny başdan geçirýän hemme gyzjagazlara aýdasym gelýär, olaň hiçsem söýgi däl ekeni. Söýgi o zat başga zat. Ol senden sen üçin bir zat bar öňde. Ýagtylyk senem oň bilen oň yzyna düşüp gidip barýaň. Ol seň öňjagaşyňdan ýöräp barýar, senem oň yzyna düşýäň, käte elinden tutýaň. Şeýle bir zat eje bilen çagaň arasyndaky.